Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, yɛma mo akwaaba de mo ba High Point Roofing System, your high quality roofing professionals. Ɛndɛ soso yɛ da sononko a Otwei de Ampɔn de akyɛ yɛn. Wohwɛ a, ɛndɛ yɛ Kwasieda, nanso so High Point Roofing System, sɛdeɛ yɛsom yɛn ahwɛfoɔ ne yɛn atiefoɔ no, yɛaba site, yɛn adwuma baako a yɛwi ne wɔ Kasoa, Kasoa J River Estate, na yɛaba so yɛba bɛyɛ supervision abɛhwɛ sɛdeɛ adwuma no a yɛde ma yɛn installers no mpo sɛdeɛ ɛrekɔ. Wohwɛ a yɛn material a yɛde yɛ adwuma no yɛ Allozinc zero point five. Allozinc zero point five no sei na ɛteɛ. Wohwɛ a mebɔ material no kora mpo no ɛmu yɛ duru. Nsuo ntɔ ngu so ma ne mma mbɛyɛ dede krrkrr mmɛha w'adwene. Sesei na Allozinc zero point five no ɛteɛ. Wei ne colour coating a ɛwɔ so ɛyɛ four ɛyɛ quadruple coated material yɛba no roofing industry no mu a Allozinc ne high quality a ɛwɔ mu ɛsi zero point five ɛno akyi ansa na zero point four five aba ɛno akyi ansa na zero point four ansa na zero point three five ɛne zero point three deɛ yɛde twitwa standard ntiantia no nanso so wei ɛyɛ zero point five material a colour coating no ɛyɛ four material wei. Woyɛ ɔdanseni anaasɛ woyɛ fiewura anaasɛ wotɔ material wei a, yɛma wo fifteen to thirty years warranty against fading. Sɛ ɛso ɛbɛpa anaasɛ biribi ɛbɛsi wɔ so, colour no wobɛhu sɛ afeedi no, ɛyɛ fifteen to thirty years akyi. Sɛ andu saa na sɛ wo roofing material no a yɛde yɛ adwuma no maa wo no pa a, wotumi de wo warranty certificate no de ma wo no ba ma yɛbɛyɛ recoating ma wo anaasɛ yɛbɛsesa material no ma wo. Yɛnhwɛ adeɛ kakra wɔ dan yi so. Wohwɛ a, yɛ dan yi a yɛabɔ yi, yɛafixe biribi white wɔ facial board no ho nyinaa. Yɛfrɛ no eave trim. Eave trim no, yɛfixe ma facial board no. Ne purpose, obi bɛka sɛ ne purpose ne sɛ yɛde ma facial board no mporɔ sɛdeɛ nsuo nkama no mporɔ, nanso nyɛ ɛno nko ara. yɛ fixe one ɛma facial board no nsuo gu so a ɛmporɔ secondly yɛ fixe ɛbɛn ne roofing sheet no a ɛfiri soro ɛreba no ɛma no w'ano nyinaa sɛdeɛ mframa mbɔ ɛma no mpagyapagya anaasɛ ɛmbiebie ɛno ɛne the purpose nti a yɛ fixe eave trim na ahwɛ so yɛde rain gutter ato ano nyinaa kamakamakamakama a wɔbɛ connect wɔ pipes ama wo manhole anaasɛ biribi a ɛte saa ɛne abɔ roofing sheet no kamakama afixe yɛ cap ebi biara ɛwɔ so nti da biara yɛbɔ mo nkaeɛ sɛ woyɛ danseni woyɛ fiewura na sɛ w'adwuma mmerɛ aduru so a mɛhwehwɛ baabi a hwehwɛ high point roofing system na yɛma bɛyɛ w'adwuma no ma wo high point roofing system ɛsi yɛ roofing professionals ɔhwɛ ne abɔ abɔ yɛ signboard kamakama kama no. Nti wowɔ akyirikyiri, wowɔ bɛnkyɛe, baabi a wowɔ biara, ɛyɛ Accra hanom sei a, wohwehwɛ yɛn na sɛ wofrɛ yɛn a, ɛyɛ free estimate, yɛnngye wo biribiara. Na sɛ ɛyɛ outside Accra a, na wɔasɔpɔɔte yɛ fuel kakra na engineers no de aba wo site a wɔbɛhwɛ w'adwuma no asusu ama wo. Nti yɛn numbers no na ɛtwa guo no, wobɛtumi afrɛ na yɛaba abɛhwɛ w'adwuma no ama wo wɔ baabi biara a wowɔ biara. High Point Roofing System, yɛse yɛ roofing professionals. Bye bye. Sɛ wowɔ, woyɛ ɔdanseni anaasɛ woyɛ fie wura, sɛ wowɔ akyirikyiri, sɛ wowɔ bɛnkyɛ, inside Accra hanom sei deɛ, ɛyɛ free estimate, yɛba bɛhwɛ w'adwuma no ama wo. Na yɛnhwɛ adeɛ baako wɔ hanom sei, sɛ woyɛ ɔdanseni, sɛ woanya sika no atɔ roofing sheet papa no mpo no, woanya high quality no mpo no, installation no nso so yɛ key kɛseɛ pa ara wɔ roofing industry no mu. Wohwɛ hanom sei a, yɛafixe yɛn eave, afixe yɛn rain gutter nyinaa. Wohwɛ ɛnna yɛatwa aguo fɛfɛɛfɛ no, atwetwe yɛn hangers wɔ mu nyinaa sɛdeɛ nsuframa anaasɛ nsuo no tɔ koraa mpo na sɛ ɛgu so a, rain gutters no mmɛɛne nkɔ fam. Na wohwɛ a yɛafixe yɛn zero point five halogen roofing sheet. Ɛba no roofing industry no mu a, ɛnyɛ sɛ yɛbɛgye wo sika no na yɛde akɔ akɔ mu obi ama no akɔ kotwa wo adwuma no aba bɛbɔ ama wo aba bɛyɛ ne basaa yɛn ankasa ankasa yɛ installers yɛn a yɛbɛba wo site hɔ abɛhwɛ w'adwuma no ama wo aba bɛsusu ama wo yɛne wo di ho nkɔmmɔ na sɛ mmerɛ pa mu woba bɛyɛ wo payment a yɛn ara na yɛsɛ bɛ bɛgyina mu aba bɛ fixe wo roofing sheet no nyinaa ama wo wohwɛ a ɛndɛ yɛ Sunday nanso so yɛaba site yɛ customers foɔ wɔn ho hia yɛ paa yɛn abɛbɔ yɛ roofing sheet no nyinaa wohwɛ a nti ndɛ ɔkyena yɛnkɔ na wieɛ no. Yɛawie project wei nyinaa. Nti yɛse High Point Roofing System, your high quality roofing professionals. Wanya quality no mpo no, installation no so so, ɛhɔ na yɛn ahoɔden wɔ pa ara. Yɛbɛ fixe ama wo ama woahu a w'ani bɛgye. Nti meda obi biara ase. Mfasodeɛ titiriw a ɛwɔ deɛ nti a ɛwɔ sɛ wode w'adwuma ma High Point Roofing System ne sɛ, me a megyina hanom sei yi, me ara na meyɛ estimator, me ara na meyɛ marketer, me ara na meyɛ me ankasa me ho driver. At times, companies no bebree wɔ hɔnom a, car na ɛbɛba wo site. Ɔbɛba no, marketer te mu, eh, estimator te mu, deɛ ɔba bɛwɛɛke sheet no te mu, ne nyinaa nso wɔde bɛka eh, estimate no ho ama no akɔ soro because ɛwɔ sɛ okokokyin na sɛ wannya adwuma no a baako pɛ bi mpo na obenya a ɛwɔ sɛ saa ne ka no a ɔbɔe nyinaa ɔtete firi mu. Nti wohwɛ a engineer me ara na meyɛ me installation roofing sheet no yɛbɛbɔ ansa na yɛbɛhyɛ cap no yɛ bɛne bɛne hanom sei nyinaa sɛdeɛ nsuframa mpo nsuo tɔ a ɛnwura cap no ase ɛncause leakage nti na yɛse fa w'adwuma ma high point roofing system. Your high quality roofing professionals na ahwɛ a crowding wɔ dan no mu bebree wohwɛ aseɛ ha a crowding wɔ ha wohwɛ akyire ha soso a crowding wɔ hɔ crowding no ansa na yɛabɔ roofing sheet no nyinaa awie no yɛde sheet wall wobɛhu sɛ yɛahyehyɛ a local bond wɔ hɔ nyinaa yɛde sheet wall to ano pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ nsuo Anaa sɛ suframa te sɛn mpo a, ɛntumi mmɔ mfa aseɛ mmɛkɔɔse leakage. Ɛno ne mfasodeɛ nti a ɛsɛ fa w'adwuma ma High Point Roofing System. Yɛde motorbike na ɛbɛba wo site. Ɛbɛyɛ w'adwene sɛ, Oh, engineer no reba site koraa mpo, na me expect sɛ nka ɔde car na ɛbɛba. Daabi, car no, marketer tim, driver tim, estimator tim, wɔn nyinaa nso so de wɔn deɛ bɛto so. Nanso yɛn a, me a megyina anom sei, mede me motorbike na ɛba, me ara ne me driver, me ara ne me marketer, me ara ne me estimator. Ɛno nti, ɛne mfasodeɛ Nti ɛsɛ fa w'adwuma ma High Point Roofing System inside Accra ha baabiara deɛ wo frɛ na yɛbɛhwɛ w'adwuma no ama wa ɛyɛ free estimate yɛa yɛbɛtɔ yɛ fuel yɛa yɛbɛhwɛ yɛ bibiara abɛhwɛ w'adwuma no ama wo na mmom ɛyɛ outside Accra a ɛno mpo no na wa support yɛ transport ketewa bi na yɛabɛhwɛ w'adwuma no ama wo na yɛama wo quality a wopɛ ne yɛasom wo som pa sɛdeɛ yɛasom yɛn kɔstɔma yi som pa a ɔde n'adwuma yi ama yɛn yi. Nto w'ani nhwɛ baabiara, fa w'ani kyerɛ High Point Roofing System a yɛbɔ yɛn mmara ne sɛ your roofing professionals. Meda obi biara ase.